A dyna ni, mwy ne lai am wythnos arall wedi dod i ben, do, a nath Robin yn dda iawn, felly llongyfarchiade mawr. Ond i gloi rhaglen Dydd Gwener, i ni yn ymweld a'r Clwb Clecs, ac ar 'yn panel ni heddi ma' Sian Jones, Lisa Fearne a Gwenno Dafydd, croeso cynnes i'r dair ohonoch chi. I ni'n dechre prynhawn 'ma felly gyda thestun am ymgyrch gan dade sydd isie cael yr hawl i aros dros nos yn yr ysbyty ar ôl i'w partner cael babi. Cyn i ni glywed 'ych ymateb chi, i ni am glywed ymateb pobol Pwllheli.
Os di'r fam a'r tad yn fodlon, a dyna ma' nhw isio, iawn, ond os nag 'di o isio, dwi'm yn me'wl bod isio perswadio fo. Pan nawn ni dy mab cynta i mi, yn ôl yn y ganrif ddwytha, yym, do'dd y gwŷr ddim yn ca'l caniatâd i ddod i fewn pryd hynny, ond erbyn geni'r ail fab, oedden nw'n ca'l dod, ac o'dd y peth yn dipyn gwell profiad i mi. Dwi'n yn gwybod beth dymunnu beth di barn y, y gŵr yn dydy. Ie chi? Mae swn i'n meddwl bys nhw'n licio bod efo nhw, cael cwpweini felly. Dai'n dweud beth am hynny. Na, mae fyny i'r person i hyn. Beth sy, be maen nhw'n gyffyrddus efo, swn i'n credu. Dwi'n meddwl bod, oedd o'n na o'r cychwyn cyntaf. Ac uh, dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig iawn i'r plentyn ag ei tad, ac iddo fo gael ei teimlo bod o'n cael ei adael allan. Mae'n rhaid i fam fod yna wrth reswm bydd. Sgyn hi ddim dewis, nag oes? Na, popeth yn iawn.
Mm, a mae'r tair ohonoch chi'n fame, beth oedd eich profiadau chi? Siân, wni ddechrau gyda ti. Wel, o'n i'n falch iawn bod 'y ngŵr nawr, yym, ond nath e 'm aros dros nos, a, a bod yn onest, o'n i'n falch iawn bod o ddim wedi aros dros nos. Yym, odd e'n neis iawn bod e wedi gadel, o'n i'n ca'l llonydd. Ond i'n ymdopi efo'r sefyllfa cael babi am y tro cynta', o'n i'n falch iawn o ga'l jyst amser i fi drio bwydo hi yn hunan hen fod rhywun arall yn deud wrtha i, wel falle sa'n well i ti neud e ffor 'yn, falle sa'n ne- well i ti neud e ffor arall. O'dd e'n neis iawn i fi de- ca'l deud bye a wedyn ca'l 'yn sbwylio pan o'dd e'n dod i weld fi 'to efo efo pethau ch'mod blode neu be' bynnag. O'dd e'n jyst yn neis bod e'n bod e yna dros y cyfnod lle o'n i'n roi genedigeth ond wedyn Mynd. Ond hefyd yn gymorth i ti bod e wedi cael noson dda gwsg i fod yn barod i i dy helpu di. Wel ie. O'dd o'n gallu o'dd e'n mwy o help i fi y diwrnod wedyn 'ny pan o'dd yn dod i weld fi ac yn ffresh wedyn a gallu cymryd drosodd ychydig os lici di yym na bod e'n y trw'r nos ac o'n i'n ca'l llonyddwch yn yn ystod y y nos. Wel o'n i 'di ma' ffrind yy i i mi sy newydd ca'l ryw fabi ryw bythefnos yn ôl yy yng Nghaerdydd ag iddyn nhw i'r cwpwl mi o'dd 'na wely dwbwl Lle oedden nhw'n gallu aros, a oedd y gŵr yn gallu aros. Gwenno, 'se, 'se chi 'di hoffi? Wel, yy, dweud y gwir, nath, um, uh, pan nes i roi genedigaeth, nath e bara 47 awr, so o'n i wedi ymladd erbyn diwedd. Oh, Ac, uh, dwi ddim yn gwybod sut nes i ddod trwy'r noswaith yna, beth bynnag, dwi'n meddwl... Beth chi eisiau, cwtch yn y gwely, mae'n siŵr? Wel, swn i ddim licio cwtch, ond, um, dwi'n meddwl fyse, so, llonyddwch o'n eisiau mwy nag unrhyw beth, ac dwi'n meddwl bod e'n syniad mm. gret, ond ar y llaw arall, pan da ni'n torri lawr ar gymaint o wasanaethau gwahanol yn y, um, y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol. Mae eisiau edrych ar y blaenoriaethau fan hyn, yn oes e? A dwi ddim yn meddwl bod e'n gam ymlaen mewn gwirionedd, achos mae e'n... pan chi'n rhoi genedigaeth, chi'n neud e, chi'n neud y y gore, ond i chi eisiau llonyddwch a chi eisiau tawelwch a symud mlaen. So, a gweud y gwir, bydde well gynna i tasa'r gŵr yn mynd o 'na, ond Lisa yw yr arbennig gwraig, fyswn i'n dweud. Yn fam i bump! Beth oedd dy brofiadau di, Lisa? Wel, y y broblem oedd gyda fi, wrth gwrs, gyda'r gyda phob un heb lawr un gynta oedd, pwy oedd yn carco'r lleill adre. Wrth gwrs. Felly i fi, o'n, o'n i moyn yn y, tra bo' fi'n ca'l y, y babi, yn ystod yr enedigeth, ond wedyn, o'dd e'n neis i weud, cer gartre nawr, a edrych ar ôl y gweddill, dere nôl a, gyda nhw bore fory. Wedyn, mae e'n ca'l cyfle i ga'l awyr ffresh, fynd tu fas, gwel' y plant, a wedyn do' nôl ata i. A fydda i wedi ca'l, fel ti'n gweud, tymed bach o dawelwch. Felly y tair ohonoch chi'n unfrydol fan'na. Yn bendant. Ie.
A fel fel tad yr un o ran o ma' ma' gen i un fab es i i'r ysbyty a gweld e'n ca'l ei eni a wedyn gadel a b- yn bersonol fyddwn i ddim isie aros yn yr ysbyty. So well 'da fi mae'n gartref 'fyd. Ond eto ta waeth yy pawb a ti a ti beth ynde? Be? Wel yn union, mae eisiau gwneud y pethau yma yn does, mae eisiau dathlu yn y ffordd iawn. Nawr, erthygl arall sydd wedi tynnu'n sylw ni, o'n i'n clywed lot amdano fe ar y radio ar y ffordd lawr bore yma hefyd, bod ni ddim yn gweud y gair diolch. Mae lot o bobl yn gweud ta, cheers ac ati. Ydych chi'n teimlo fod e'n bwysig i ddefnyddio'r geiriau iawn yma ar gyfer achlysuron, yr achlysuron iawn? Ydy. Bendant.
A hefyd, dwi'n teimlo, un peth sydd ddim wedi digwydd gymaint â hynna dros y blynyddoedd ola yw llythyrau diolch. Dwi wrth y modd, dwi wastad wedi um, uh, cyflyru mhlentyn ni i sgwennu uh, llythyr diolch. A dyna beth yn od, achos pan oedd un yr ysgol, oedd dyn nhw ddim fel taswn nhw'n canolbwyntio ar sut i sgwennu llythyr teidi. Oedd ni yn pan oedd un yr ysgol. Ac oedd hi'n rhoi pethau bach rhyfedd iawn yn ei llythyrau. Um, siwr i chi, tick the box, gweddol, da iawn, Oedd e'n... O, so mewn ffordd, oedd e- oedden nhw'n eitha unigryw, a mae e'n rhan o'i hanes hi. Hmm. Ond dwi yn lico cael llythyrau diolch, mae rhai fi ddweud. Os dwi 'di mynd mall- mas o fy ffordd fi i wneud rhywbeth, mae'n neis i gael cydnabyddiaeth. Ie, ond Lisa, beth am...
Ti'n fam i bump, fel 'dyn ni 'di sôn. Mae... Ydy e'n anodd i i ddysgu'r plant, achos dwi'n cael e 'yn hun gytre, ma'... Achos ma' nhw yn gweud 'ta', ma' nhw'n pigo'r pethe 'ma lan. A mae e'n bwysig, dwi'n meddwl, i ddysgu'r geiriau'n iawn a bod yn gweud y pethau iawn. Wyt ti yr un o'r un fath? Ydw. Dyw e ddim yn galed, mae jyst yn fater o cadw atyn nhw trwy'r amser, gweud diolch, a yn aml iawn dwi'm yn gweud diolch, ta, na, dim byd, na, cŵl, chimod, dyn nhw'm yn gweud dim. A fel chi'n gweud, dyn nhw ddim yn ysgrifennu llythyron diolch, a dyn nhw ddim yn gyfarwydd â ysgrifennu llythyron achos mae popeth yn e-byst dyddiau yma. Mae popeth yn fyn- yn llai ffurfiol a popeth yn fwy casual, a fi'n credu bod e yn bwysig i gadw at ryw fath o ffurf hyd yn oed taw nhw dim ond yn deall ac yn, yn, yn, yn, chymod, yn gwybod amdano fe, hyd yn oed os nag nhw'n defnyddio fe gyda'i ffrindiau nhw pob dydd. Sian, sut ydych chi'n ymateb yeah. os yw pobl ddim yn gweud diolch yn fawr? Achos yn aml heddi, ni mewn siop neu i ni'n aros i gar basio, dyn nhw'n dangos diolch, dim unrhyw fath o, o ddiolch. Mae'n bwysig i ddweud diolch, ond mae yna gymaint o ffyrdd o ddweud diolch yn does e? Mae yna ffordd o, o ddweud diolch wrth yym mynd am bryd o fwyd neu talu am bryd o fwyd neud cacen swn i... Hmm. ...dwi'm yn gallu coginio so swn i'm yn neud cacen ond ta waeth am ynny yym neud cacen neu yym anfon blode anfon tecst on' ma'r gair dwi'n meddwl bod deud diolch yn deud lot am y person ma'r gair 'i hunan thank you yn Saesneg wrth gwrs ma'n eirie fel Ffwc, ffab, cŵl, pob math o eiriau am thank you. Ond yn Gymraeg hefyd yym mae 'na diolch, iawn, dim problem. Dio'm yn... dio'm rili'n cymryd lot i ddeud o. Beth sydd yn cael ei weithiau ydi, y ffordd arall rownd nawr, tase rhywun yn rhoi compliment i chi, dwi'n ffeindio bod lot o o o bobl hefyd, ddim yn dweud diolch am y compliment, mwy fel yym o na, ma- ded- dedwch nawr bod rhywun yn deud, 'na ti ffrog neis Siân, dwi'n licio'r flaws yna, o ma' 'da fi y sbel. Yn hytrach na dweud diolch, ma' 'da fi y sbel. Dyn ni'm yn cael y cyflyru i neud hynna ddo, ydyn ni, mewn gwirionedd? A ma' hynna'n agwedd arall falle, dangos rhywbeth am y person, yr hyder ne' rhywbeth felna. Ond ma'n ma'n ffordd arall o ddweud diolch, does dim byd yn bod am ddeud diolch am compliment chwaith. Ond gallai jyst dod â pwynt arall, mae ngŵr i'n dod o wlad Belg ac oedd e'n rhyfeddu faint oedden ni'n deud diolch pan nath hi ddod i fyw i'r wlad yma achos dydi e ddim mewn yym mewn mewn ieithoedd eryll dyw e ddim yn cael ei ddefnyddio gymaint. So dwi'n meddwl a hefyd os dach chi'n mynd i rywle fel Efrog Newydd neu America ma' nhw'n deud have a nice day a dach chi ma' well gynna i rywun beidio deud unrhyw beth wrtha i on- oni bai bod e yn dod o'r galon. A wedyn, so ma' well gynna i gael diolch o'r galon, neu dim diolch o gwbl. Diolch am eich barn ar y diolch. A diolch.
Un tecste bach i gloi, gwenu yn neud i chi edrych a theimlo'n ifancach, odych chi'n cyntuno yn gyflym iawn? Wel bring it on os 'di hyn yn wir, yym ch'mod ma' nhw'n dweud o'dd o'dd o'dd 'na rwbeth nes i ddarllen bod gwenu, bod rywun hapus yn byw am naw mlynedd yym yn fwy Na rywun sy'n isel ei ysbryd. A dwi'n meddwl beth oedd yn ddiddorol iawn hefyd oedd, hyd yn oed os 'di e'n wên blastig, os ma' ma'r ma'r ddelfryd yna, ma'r teimlad o roi gwên ar 'ych wyneb chi yn neud chi deimlo'n hapus. Yn bendant. Gwên gan y dair ohonoch chi plîs i orffen. O! Am bictiwr! Diolch yn fawr i'r dair ohonoch chi am eich cwmni prynhawn 'ma. Cofiwch uchafbwyntio wedi tri am chwarter i dri ddydd Sul yma. Wyeth yn un, dau, mwynhewch y penwythnos.
Ie wir. Diolch. Dybo.